Missirijietna kienu jemmnu li taħt l-art hemm dinja oħra abitata minn bosta kreaturi. Ngħidu aħna, il-belliegħa li kienet titla' minn ġol-bjar. X'nafu aktar dwar din id-dinja ta' taħt mill-għidut ta' dawk ta' qabilna?
Missirijietna kienu jgħidu li hemm post taħt l-art Jgħidulu d-dinja ta' taħt. Din kienet art kbira, simili ħafna bħal tagħna, u biex tinżel għaliha trid issib dawn il-ħofor twal u fondi biex tinżel fihom. U f'daw il-ħrejjef, hemm diversi ħrejjef fil-letteratura Maltija, speċjalment dak li ġabar Manwel Magri, Pereżempju fil-ħrafa ta' Balmis u fil-ħrafa ta' Bini s-Sultan, fejn dawn biex jagħmlu l-avventura tagħhom kellhom isibu dal-bokka port, jinżlu hemmhekk u jsibu speċi ta' pjanura u f'dil-pjanura kien hemm bliet u rħula u nies bħalna iżda kien ikun hemm ukoll monstri ajkli draguni u sħaħar eċċetera li ssib fil-fantażija. Iżda mhux bilfors kienet sempliċement din l-idea tad-dinja ta' taħt parti mid-divertiment li wieħed jitkellem waqt li qed jgħid ħrafa, għax ħafna nies kienu jemmnu li l-għerien u l-ħofor li ssib fl-art kienu jwasslu għal xi mkien. Per eżempju, mhux bħala ħrafa imma bħala leġġenda, kienu jgħidu li f'Għawdex hemm post għar partikulari li llum jgħidulu l-Belliegħa, dak iż-żmien ma kinux jgħidu l-Belliegħa, imma f'dan l-għar partikulari jgħidu li sparixxew seba' tfajliet u ommhom baqgħet tfittixhom u qatt ma sabithom. U fil-fatt jgħidu li dal-post tal-belliegħa u mbagħad kienu ksuh bil-ġebel biex żgur ħadd ma jersaq 'l hemmhekk iktar. Nafu wkoll li kienu jemmnu pereżempju fil-belliegħa. Il-belliegħa ġejja minn kien minn taħt u kien hemm kreatura oħra jgħidulha l-imħalla tal-kbir. U meta kienu jisparixxaw in-nies kienu jgħidu li għax Niżlu fihom daw u jew kella telgħet xi ħaġa għalihom u ħatfithom. F'Għawdex pereżempju kien hemm bir partikulari kienu jtellgħu l-ilma minn hemmhekk imma meta sparixxew xi tfal hemmhekk imbagħad kienu għalquh. Storja riċenti, insomma fi żmien il-gwerra, Kienet li kien hemm xi skola tat-tfal u klassi partikulari ħaduhom ġo l-ipoġew biex jaraw l-istorja u dawn sparixxew. Fil-mitoloġija nsibu li kien hemm twemmin simili ħafna għal dak Malti riċenti. Fil-mitoloġija Griega, pereżempju, kienu jemmnu fil-Hades fejn Mhux għax sempliċiment persuna qed tmut, imma kapaċi tinżel hemmhekk u terġa' titla' minn dal-post. U terġa' aktar fil-passat, fi żmien Sumer, fis-Sumerja, kien hemm il-leġġenda ta' Ishtart, jew Inanna kif kienu jsejmuha, fejn di niżlet ġo d-dinja ta' taħt biex tintaqa' ma' oħtha. U biex għaddiet minn hemm kellha tgħaddi minn seba' bibien tal-ħadid. Kumbinazzjoni dit-tip ta' storja fejn l-eroj kellu jgħaddi minn seba' bibien biex jinżel u jeħles lil ħutu insibuha wkoll fil-storja ta' Dragun Draganti.